די אויגן, די אויגן, א מלחמה וואס גאנץ כלל ישראל יעדער האט מיט דעם אויג, וויאזוי געבט מען זיך אן עצה מיט דעם אויג? האב איך געטראכט צו מיר א ווערטל, לקה מידי דלא רמיזה ביה רייסה, יעדע זאך האט א מקור אין די תורה, מען קען זען אין די תורה הקדושה וויאזוי מען האט א מלחמה מיט אויג, יעדער איינער ווייסט משה רבינו איז געווען דער וואס האט בייגעקומען עוג מלך הבשן, לאמיר זעהן לאמיר באטראכטן וויאזוי האט משה רבינו מלחמה געהאלטן מיט דעם עוג, אפשר קען מען אונז אויך נעמען א לימוד וויאזוי מען דארף מלחמה האלטן מיט עוג, יעדער ווייסט רש י ברענגט עס צו, די גמרא אין ברכות דף נ ד עמוד ב', די גמרא ברענגט, עוג איז געווען א ריז, משה רבינו האט גענומען א שטעקן וואס איז געווען הויעך צען, משה איז געווען הויעך צען, און ער האט געטאנצן צען, און משה האט אים געגעבן א קלאפ ווי? אינעם קנעכל, אינעם פיס, מחיי בקרסיליי. זעט מען פון דא א מורא'דיגע זאך. נישט אלעמאל איז די אויג די פראבלעם, מען דארף געבן א האק אויף דעם פיס, ווי דרייסטו דיך? ס'ווענדט זיך ווי די דרייסט דיך, אמאל מענטש וואס זאגסטו איך זעה, רבי'ס ס'נישט די אויגן ס'איז דיין פיס, כ'האב געזען צוברענגען אז דער הייליגער סאטמאר רב זיך איינער וואך האט פארציילט א מעשה וואס איז פארגעקומען אין דער אלטער היים, ער איז אמאל געקומען באזוכן די שטאט מוזשאי אויף שבת, קומט צו צו אים א איד פרייטאג, זאגט ער רבי איך ווייס איר האט האלטן א דרשה, איך וויל אייך זאגן מען דארף מעורר זיין אויף זייער א וויכטיגע זאך, שבת נאכמיטאג שפאצירט דער עולם ביים וואסער און דארטן איז דא אסאך פריצות, רבי איך זאל זעהן מעורר צו זיין, האט די סאטמאר רב געזאגט, פאר איך גיי מעורר זיין לאמיר איך מאכן א שטיקל אינוועסטיגעישן, האב איך גערופן עטליכע חשובע אידן איך האב זיי געפרעגט, איך האב באקומען קעגנזייטיגע תשובות, איינער זאגט מיר, יא טאקע ער איז גערעכט מען קען דארטן זעהן פריצות, די רבי זאל מעורר זיין, א צווייטער זאגט מיר וואס פריצות, ס'דא א א שטיקל הייל צווישן די וואסער, און ס'דא א ענטרענס, א וועג אריין פאר מענער, א וועג אריין פאר פרויען, רבי ס'איז געוואלדיג ס'איז נישט דא קיין פריצות. זאגט סאטמאר רב נו וואס טו איך? און בא הכסף השלישי האב איך צוגערופן א פשוטע איד, זאג איך אים נו וואס גייט פאר דארטן איך הער אזוי איך הער אזוי, ענטפערט מיר דער איד המסיח לפי תומו, רבי אז מען וויל דווקא זעהן קען מען זעהן, און אז מען קען זעהן וויל מען זעהן. טייערע אידן, פאר דעם זעמער אונז דא, צו געדענקן אפצוהיטן אונזער פיס, גרינגער צו מאכן פאר אונזערע אויגן, אכטונג צו געבן וואו מען גייט, און געדענקן אלעמאל אין אונזער קאפ אונזערע שטארקייטן, א גרויסע יצר הרע, ס'איז שוין טווענטי טווענטי סיקס, א גרויסע שווערע יצר הרע, אבער אונז זעמער אסאך אסאך שטערקער פון אים, און נאך אסאך אסאך שטערקער ווי מיר אליינס מיימער אונז זעמער.